Kum sangkhat zakua sawm ruk pakua July thla ah khan kan hriat hreuh tawh angin NASA chuan thla munah a vawikhatna atan mihring a kap kai a nih kha. He mi tuma thla han fang vel tur hian mi pathum, Buzz Aldrin, Neil Armstrong leh Michael Collin te an kal a. He thu hian khawvel a deng chhuak nghal a. History a chuang reng tawh turin America chuan khawvel a nghawr nghing a nih kha. Mahse kum sawmnga teh meuh a ral tawh hnu pawn mi thenkhat chuan he thla a inkah kai chungchang hi a lem chan chawp mai mai a ni tiin an la tang ta fan a. Heng titute zingah hian mithiam tak tak te pawh an kat nuk mai a ni. Tun tumah hian he thu Moon landing conspiracy theory an tih mai. Thla ah khan mihring te hi kan lo in kap kai tak tak em tih hi ka theih ang tawk a rawn sawi fiah ka tum dawn a ni. Kum sangkhat zakua sawmruk pakua a rawn in her chhuak a. Heti hun lai hian Soviet Union, tuna Russia kan tih tak leh America ram te chu khawvela a ber nih tumin an in el nasa mai a. Russia in kum sangkhat zakua sawmruk pakhat, April ni sawm pahnih a, vanteng reng space a mihring thawn hmasa ber tu nihna a chelh atang phei kha chuan heng ram thil ti thei pahnih te in elna hi a na in a sang leh zual a, America hian khum a tum hle a, tan pawh a la nasa a ni. Mahse Soviet Union hlamin vansanga mihring a thawn tawh laiin America erawh chuan an rocket tak ngial pawhin lei hi a la chhuahsan ve thei lo va, an hlawhchham reng mai a ni. Mahse America chu beidawng duh lovin kum sangkhat zakua sawmruk pakua, July thla ni sawmhnih ah chuan mi pathum te Buzz Aldrin, Neil Armstrong leh Michael Collin te chu thla lei lungfang turin Apollo sawm pakhatna mission an tih mai ah chuan kah chhuah an ni ta a. Khawvel history ah mihring thla lei lung rap hmasa ber te tiin record a ni ta bawk a ni. Mahse mi thenkhat te chuan he thil thleng hi phua chawp mai mai leh. Chan chawp mai mai. America sorkar leh NASA te hian studio khawi laiah emawni film chan angin an chang chawp a, an edit in an khawih kual leh vel mai mai a ni tiin vuin thleng hian an la tang tlat a. Hemi an ngaihdan hi Moon Landing Conspiracy kan tih chu a lo ni ta a ni. Tunlaia rawn lar leh thawm rawn nei thar Area fifty one te nen hian sawizawm deuh te a ni thin a. Conspirators thenkhat te phei chuan flip anga an channa leh an sawngbawl kual velna hmun hi Area fifty one khu ni ang hial a ngai te pawh an awm bawk a ni. Hei hi a chhan pakhat nia lang chu Area fifty one an tih mai, Military Air Base Nevada a awm khu, US sipai tena tuma tlawh pawh phal loh leh uluk em em a an ven tlat vang a ni. Hemi Moon Landing Conspiracy Theory hian a sawi ber chu khang Apollo Programme zawng zawng thla a NASA-in Mihring a kahkai pruk rep ho te kha mi thenkhat te leh Paul thil ti thei tak tak te puihna in a tak tak a in kap kai si lo vin khawi lai ah emaw a ruk thei ang ber a chan chawp leh siam danglam mai mai a ni tih hi a ni. He mi chungchang rawn chhuah chhoh hun lai chu kum sangkhat zakua sawmsarih kum laihawl vel atang khan a ni ber a. mi tam tak Paul leh a mimal ang zawng te pawhin Nasa Apollo Moon Landing hi a lem a ni a, Nasa hian mipui te bumin evidence tam tak thlalak te tichhia in thla ah khan an in kap kai thu hi mipui te min hrilh dan a ni a, mahse hei hi dawt vek a ni tih hi an pawm deuh bur mai a ni. Conspirators te thla a mihring kan thawn tawh a ni tih pawma ring ve lo te chuan an rin dan hi a dik zia ti lang turin evidence hrang hrang te, tanfung hrang hrang te an nei ve nual hlawm a, an pho chhuak ve fo reng bawk a ni. Chung mite zingah chuan Bill Kaysing hi a lar pawl a ni a. Ani hi Apollo Mission a rocket an hman design tu company te hnena thawk thin a ni. Kum sawmnga kal ta khan khawvel chuan mihring te thla kan han fang lai video chu TV ah kan en theih hlawp turin a rawn chhawp chhuak a nih kha. Chu mi en tu te zingah chuan Bill Kaysing-a pawh hi a tel ve a, mahse ani erawh chuan A hnathawhna atanga experience a lo neih tawh te leh a thil hmuh tawh te avang chuan mihringte thla a kan inkah kai chu ni theihin a hre lova, a ring lo bur mai a ni. Neil Armstrong-a te Buzz Aldrin te thla a an han kal vel video footage chu amah ngei chuan a han zir chiang ve a, a han enchian leh zual phei chuan, Thil dik lo ni thei tur ang kha tam tak a hmuh belh ta a ni. Vantheng rengah chuan chhum te, boruak, bawlhhlawh te a awm tawh si lo va. Mahse, chuti chung pawha thaleilung vel an rah lai a, van lam thiang em em mai a, arsi pakhat mah lang miah lo te chu mang ka ti hle a. Chu mai bakah chuan thla ah khian boruak er awm si lo, an flag ken chu boruak thlithaw in a chhem ang mai a, inthen tlat mai te leh an rocket hman in thla leilung a tum dawn a. Rocket inphuh chhuahna hnu hma, craters kan tih te, chu thla leilungah chuan a lang miah lo te chu Bill Kaysing atan chuan tan chhan tha tak thenkhat te an ni. Mahse NASA lam chuan hei hi an hriatin an pha nasa hle thung. Sawi leh sawi hnu, hetih lai hi America leh Soviet Union te in el em em hun lai a ni kan tih tawh kha. Soviet Union lam in an space program an tih hlawhtlin chhoh tak zel avang chuan hetih laia America President John F. Kennedy chuan Vice President Lyndon Johnson a hnenah chuan Soviet Union lam te chhan letna atan eng emaw thil tih theih an neih chuan rang taka ti vat turin hriattirna a pe a. Chuti chuan Apollo Mission chu Soviet Union lampang chhan let nan an launch ve ta rup mai a ni. America lam hi hetih lai hian an inelna a san em avang leh a hnukhawi a an ṭan deuh zel avangin an hmanhmawh tawh tih a hriat theih mai a. Conspirators te chuan hei tak hi he moon landing conspiracy theory ṭanfung pakhata an hman bawk chu a ni. America hian he Soviet Union nena An inelna nasa takah hian vawi leh khata chakna pakhatna dinhmun hauh thut a tumna avangin thla a lawn si lo khan thla a lawn anga lang siin an chang chawp ta mai a ni thei angem tih chu ngaihdan pakhat a ni a. Rindan tam tak mai bakah hian nasa ngeiin a thlalak an tihchhuahah pawh han enchian a dik lo. siam chawp a ni thei mai angem tih ang kha tam tak a awm bawk a, Bus Aldrin-a te thla a an che tla lai video-ah ngei ngei pawh hetiang ang hi hmuh tur a awm nual bawk a ni. Tuna thlalak hi lo en leh ta ila, thlalakah hian mi pakhat chu model atanga a chhuk lai kan hmu a, mahse chik leh zuala kan han en chuan, Amah a mihringa hi module hlim chhunga awm ni siin, light tha taka en ang meiin a fiah hle tih kan hmu thei ang. A dik tak chuan module hlim, shadow, hian a kawng vel chu a huam tura ngaih a nih lai a, hetianga fiah kulh mai hi moon landing conspirators te mak tih a hlawh em em a ni. Hei hi lo en leh bawk ila. Hetah pawh hian lunar module hlim chhungah astronaut khi a awm tih kan hmu thei ang. Mahse, ngatinge thil engin a chhun ang maia fiah kulh si? Ngatinge hlimthlak hian mihring khi tlem a zawng a hliah ve loh tih chu zawhna lian tak a ni ta. Hetah ve thung hi chuan astronaut hnung lamah chiah khian ni, sun, a awm tih kan hmu ang a. Dik tak chuan astronaut hma lampang khi a thim deuh mup tur a fiah vak lo tur a nih laiin fiah taka hma lam atanga thil eng dangin a chhun ni mai tur hian a fiah em em bawk si te hi conspirators tam tak te tan chuan mak tih loh rual a ni lo. Tuna mi hi lo thlir leh ta bawk ila nichina kan lo sawi tawh ang khan. Thla khi chuan khawvel angin boruak tuamtu, hual vel tuk, atmosphere kan tih ang kha a nei ve lo a, boruak oxygen phei chu a awm lo hrim hrim a ni. Mahse, heta kan hmuh ang hian astronaut te flek ken khi a che loh loh tih kan hmu thei ang a, thli thaw tur awm bawk si lo. Engtin nge khiti khian flek khi a chet theih tih chu mak ve tak a ni. Nge ni a studio-a chanchawp a nih avangin flag khi thli thaw emaw, fan thaw emaw boruak leng velin a chhem leng zawk lo ngaihtuah ve teh le. Mak leh deuh mai pakhat chu, thla a lawnte tan kha chuan thlaah khan an eng light neih chhun kha chu ni eng kha a ni mai a, amaherawhchu he thil hi lo en leh lawk ila. A lan danah khi chuan lunghlim te thil hlim hrim hrim khi eng pahnihin a chhun ni mai tur hian a hlim hawi dan a in ang lo tih kan hmu thei ang. Ni san chauh in lo en ni ta se, khitiak ang khi chuan thil hlim reng reng khi a lan a rinawm lem lo a ni. He moon landing conspiracy hian Mi tam tak te rilru phir in a awm tir a, mi tam tak in thla ah khan mihring kan lawn ngei a ni tih an rin ngheh bur lai in thenkhat te erawh chuan kan lawn miah lo a ni an ti thung. Eng pawh lo ni se, NASA leh America sorkar hian thu dik tak mipui te hi min hrilh nge vawiin ni thleng hian min la bum reng zawk lo ngaihtuah ve rawh le.